Zonunsanga ziaktu Mawitei Bawitlung bung khatna awmsawn rawh vatin tiin ka hma a mipa ding luah chu ka au a, a rawn hawi let chiah chu ka saw thlu tawp a, awmsawn rawh ka tih che kha tih pah a a hmel ka en chu ka tawp chawt, ani pawhin min hmu chu maka tih hmel lutuk. Nge a tih loh ngawt ang? Ka hmangaih em em. Ka tleirual lai atanga ka mipa hmangaih kha a ni miau a. Thaw a kalsawn ka tum chu min pawm bet tlat. Ka mittui a hnai leh tawh. Duati a rawn ti a. Ka mittui pawh a luang leh nghal ngiai ngiai. Min thlah vat rawh Zonunsang. tih pahin ka tal nawk nawk a, tho chhuakin ka tlan chhuak nghal vat. Tinge i lo lan leh a, ka hua che, tiin ka phun mawlh mawlh. A hma kha chuan ka kiangah awmin min ti hlimtu a ni thin. Hlim taka kan awm laiin min kal bo san a, ka tih lai khan ka na tak zet a nih kha. Tinge i lo lan leh? Ka theihnghilh dawn ve leh che. Tinge ka hmaa i lo lan leh? Tiin ka mittui chu ka hru sawk sawk a, kan nun hluite chu ka mitthla ah a rawn lang kuar kuar a, kei ai kum ngal laiin a upa a, ani chuan college kal tawh in kei erawh class ten chauh ka ni thung. Ka star thei em em a, hmeichhia ten an duh rawn tih ka hria, ni khat chu kan sport a, chutah chuan kan in hmu a. Min bia ka hlim zia kha ka la hre reng. Khami hnu atang khan kan inbe ta zeuh zeuh a, phone thlengin kan inbe zui a nih kha. Ni khat chu leng chhuak turin min sawm a, ka pi leh pu te ka dil a an lo remti ve mai a. Ka nu leh pa erawh naupang te ka nih laiin car accident in min boral san tawh a. Hriat pawh ka hre pha ve lo, mahse ka pi leh pu hian min duat em a, chuvang chuan nu leh pa ka nei lo tih pawh ka hre ngai lo. Leng chhuak tur chuan phur takin ka insiam a, ka chhuah chuan kan in chhungah a lo awm reng tawh. Truck kekawr a ha a, t-shirt var nen sneaker Nike a var tho a bun a, a smart zui a, amah sangin a hmeltha nen a inhmeh takzet. ka en reng chu a rawn nui suk a, ka zak lutuk ka kun daih. Lehlam hawiin ka lei ka chhuah zuk zuk ringawt. Ka pi leh pu lah chuan min lo nuih hak hak a. Ka laichhe nen U Zonuna chu ka kai chhuak duar duar a, a ni lah a la nui suk suk zui. A bike KTM pawl nalh zet nen chuan kan in phur chhuak a, hmun thengthaw nuam zetah min hruai a, ka rak chul mai. Sava Shyamte chu ka ngaithla a, a nuam ka ti tak zet a ni. Ka ding a, thli chu ka dawng heuh heuh a, ka sama chhem phe vel chu nuam ka ti a, ka mit ka chhing chial a. Ka kawnga kutin min lo kuah leh ka dara a rawn bei tih ka hriat chuan ka meng chhuak vat a, U Zonuni nen chuan kan inmelh ran a. Zuali, ka duh che ni, a rawn tih chuan mak ka ti lutuk. Kan inhmuh hmasak ber atang khan ka duh tawh che a, i mizia ka hriat chian leh tak ah phei kha chuan ka duh zual sawt che a. Mahse ila naupan em avangin ka hrilh duh lo che a, ka inziap hram hram thin. Mahse tunah chuan ka theih tawh lo a ni. Min duh ve em? Ka bialnui ni thei angem? A rawn tih chuan chhan dan tur pawh ka hre lo. Ka en reng tawp. Min chhang ve la, min duh lawm a mi? A rawn tih chuan zak chung chungin, Ka duh che lawm, mahse, tiin ka melh a. Min lo en ve reng tih ka hriat chuan ka kun nghal daih a. Min nuih hawk a, min kuah nghal hlu hlu mai. Chumi ni atang chuan kan inzui chho ta a, min duatin a bulah pawh ka pangchang thei em em a. Hmeichhia in an bia ka hmuh te hian ka ti tau thin. Mahse min thlem a, ka lungawi hma loh min thlem thin a ni. Kan inzui ngun a. Min thiktu pawh an tam. Ka pi leh pu pawhin an hre thuai a, mahse min hau lo. Fimkhur tur erawh chuan min chah ngun hle thung. U Zonuna ka fakna em em chu kan awm fân a nih pawhin min khawih chhiat duhna rilru a pu ngai lova. Ka nupui nih hun ka nghak thei. Chuvang chuan a hun hmaa six month ka duh lo a ni. Ka hmangaih che a. Chu chu a tawk em em a ni, tiin min hrilh thin. Kumaliama nikhat chu ka thiannu Nunmawia chuan U Zonuna Delhi lama a kal thu min hrilh a, ka ngheng loih mai. Ka phone a lak theih miah loh leh min rawn sawm lohna chhan kha a ni maw? Ka mittui a luang ngiai ngiai a, kha mini atang khan a reh em em a. Min biak hun ka chang reng thin. Mahse a thawm erawh a reh vung vung mai. Kum khat a liam leh a, ka pi leh pu min hmangaih em em tu te chuan min kalsan leh a, ka tuar thiam lo, ka tap hawm hawm a. Tunah chuan ka mal tak zet tawh. U Zonuna ka ngai a, ka kiangah min hnem tur talhin awm se. Chu chu ka duhthusam a ni. Mahse a hmel chu sawi loh, a thawm tak ngial pawh ka hre si lo. chaw ka ei thei lo va, Nunmawii te chuan an inah min hruai haw tawp a, chu ei turin min ti thin. Mahse ka ka ah hian engmah a leng hlawl si lo a ni. Kum sarih a liam leh meuh chuan kei pawh ka zirna ka zo tawh a, ka pi leh pu khan bank ah ka hmingin pawisa an dah teuh a, chumi avang chuan school pawh kal zawm thei ka ni. Pawisa ka ren a. A thu lovah chuan ka hmang ngai lo. Kan inah chuan keimah chauhin ka awm a, hotel hawn thar a awm an tih chuan hna dil turin ka kal a. Chutah chuan kum tam tak chhung ka nghah ngei kha ka hmu a nih kha. Mahse engkim a danglam tawh. A hmeltha leh pa takte kha an la ngai vek. Mahse ka natna mai an ni. Tunah chuan hma lam ka pan a ngai tawh a, ani chu ka ta a ni ve thei tawh lo. Nupui a nei tawh nge a la nei lo zawk? Engmah ka ngaihtuah tur a awm ve tawh lo a ni. Ka tlan chhuahsan atang khan ka inah ka haw vat a. Duatte, min tih khan ka rilruan a thar leh thin. Chhan awm lovin a kal bo va, ka thlak hlelh em em laiin a awm si lo. nitin ka nghak a, mahse a reh em em a nih kha. Tunah nun thar ka tan a, ka hma a rawn inlan leh a, enge thleng zel tur ka hre lo, mahse ka la hmangaihzia erawh ka chiang em em thung a ni. Nunmawii ka phone a, ka in a lo kal tur a ka tih chuan a rawn kal tur thu a sawi a, a rawn thlen chuan engkim ka hrilh a, kei aiin thil a lo hre zawk daih. Dik tak chuan tuna i hna dilna hi a enkawl tur a nia a rawn tih chuan mak ka ti tak zet. Enga? Tinge engmah min hrilh lova, ka interview hma khan sawi vat ta che ka ti hmak a. Ih, hna i hmuh ka duhsak em vang che lawm. A hrim hrimin i theihnghilh tawh ni lawm ni? a rawn tih chuan ka ngawi reng. Ka theihnghilh ti dawn ila, ka theihnghilh lo zia ka hre chiang si. Kawngka ri kan hriat chuan Nuni chuan a va hawn vat a. A rawn let leh mai lo avang chuan eng nge hriat tumin ka va kal ve a. Kawngka a mihring ka hmuh avang chuan ka ding chawt. Ani pawhin min en reng a, min rawn pan a. Duate a rawn ti leh tawh. Chutih rualin min kuah thlawp a, tih tur ber hre lovin ka ding khawng reng. Chutah harh chhuak thutin ka nam a, Khawngaihin min chhuahsan rawh, i hmel ka hmu duh lo a ni, ka tih chuan min kuah bet leh nghal. Nonila in engmah a sawi lo, kan pahnih chuan min en tawp mai a ni. Duate, ka ngai lutuk che. a rawn ti a, ka mittui chu a rawn luang leh zawih zawih tawh, dawt a ni, dawt vek, ka ring lo che, ka hnen atang hian enge i la duh a, khawngaihin min kalsan rawh, tiin a awm chu ka chum a, ka tap hawm hawm bawk, ka na, ka na tak zet, engvangin nge min kalsan? Chhan awm lovin min kalsan a, ka mamawh em em lai che in nang chu ka kiangah i awm si lo. tunah chuan engkim a tawp tawh tih pahin ka nam sawn leh a, min hmu turin rawn kal tawh ngai suh tih pahin ka inher a, ka room ah ka lut nghal. Nuni chuan min rawn pan a, a chhuah tawh thu a sawi chuan kuahin ka tap leh nghal. Ka natna zawng zawng te kha an rawn kir leh ni maiin ka hria. Zonunsang, ka ngaih em em lai che khan ka kiangah chuan awm tlat la a tha tur, tunah chuan engkim a thleng vek tawh tiin ka tap leh hawm hawm a, Noni chuan min kuahin min thlamuan ve mawlh mawlh mai. Mahse engmah hian ka natna te kha min hnem zo lo a ni. A awma ka bei chiah khan ka thlamuanpuizia ka hre thar leh a, mahse a rem tawh si lo. Zingah ka harh a, engmah ka ti chak lo. Ka mu reng a, kan nun hlui ka ngaihtuah kir a, min ngaihsakna zawng zawng te kha ka thinlungah hian a cham reng. Ka phone ri chu ka en a, ka interview na atang a ni. Tunah chuan Zonunsanga avangin ka phur thei tawh hlawl lo. Tling lo ila ka ti hle zawk. Peih lo takin ka la a. Hello, ka ti sip a. Interview kha i tling e. Chuan, naktuk atang i rawn thawk thei ang. Kan sir assistant ah i tang dawn a nih chu, a rawn ti a. Hnial chi a ni tawh bawk si lo. Zonun sang. I ti a ni tih ka chiang lutuk. Ka rilru chuan ka ti mawlh mawlh. Awle, ka lawm lutuk a, a hrim hrimin result chhuah hun a la ni si lo va, ka ti a. Hre vek tho mah ila ka zawt lui kher a ni. Hmela hi a chak lo vang. Nia, Sir hian a ti tlat bawk sia. A tih chuan, Awle, ka lo kal dawn nia, ka lawm lutuk e, tiin phone chu ka nah zui a. Ka thu chhuak a. Ka leng vak. Zonunsang, i van chak dawn lo tak em? Min kalsan a, tunah hian enge tih i tum leh tak? tiin ka ke ka leng vak vak ringawt. A hmelpa leh hriam hriak te, a hmui pan chiah si lo mawi tak te chu ka ngaihtuah a. A hma aiin a upat vang nge a lang pa zual sauh leh nghal min ngaihtuah miah lovin min kalsan a nih kha. Nilengin inah ka awm a, spicy leiin ka ei nghek. A tha ka ti lutuk chu toilet lamah ka tlan loh leh tui ka in char char. Ka inchhir deuh rum rum mai. Hetiang em em a tha ka siam kher. TV ka en a, ka movie duh ber. Healer chu ka en a. A changtupa Ji Changwook hi ka duh hluah hluah ni. A inthuamna engkimi hi a inhmeh a, a pa ka ti lutuk tlat. A changtunu lo nuih zathlak ve bawk nen, hetia in hre miah lova an in hmangaih chho hi ka duh lutuk tlat a ni. Insual a thiam zia leh a zei leh zel nen hian a ti hmuhnawm. Ka nui leh hak hak thin a, a changtupa zirtirtu pa a thih chuan ka lo tap ve pur a, hetiang lam hi ka ngaina lo, ka rilru no nen. Ka door bell a rawn rik chuan a phun nuah nuah chungin ka tho va, kawngka chu hawngin Tunge? ka ti vin vak a, pawn a zo nun sang a lo ding ka hmuh chuan kawngka chu ka khar leh nghal a, ani rawn luh tum nen a in tauh bur a. A rum nghut a, kawngka chu ka hawng leh nghal. A chal a lo dawm vung vung a. Mawla, awmsawn ta che. Nge kha tia kawngka ah te i din duh? ka ti a. Mawl lutuk hian ngawi rengin a chal chu a tuai vut vut a. Duate, min dim ve la, khatiang te chuan ka thluak hi hnung lamah an per chhuak vek mai nga sin, a rawn ti a. I duateih an awm lo tlat mai ka pu. Khawiah emaw chuan pangkarah mi en an thawk ru niang va zawng teh tiin ka nuih hak a. Ka haw lutuk. A chal a hupna a la la sawn chu ka meng phawk hra a. Chutah ka nui vak vak. A pawng sen ul a, amah lah a la tum bur zui. Ka nui vak vak chu kawngka ah min nem bet chawt a, ka hmui chu a rawn khar nghal hmak. Mak ka ti lutuk chu ka dingkhawng auh a, ka nam sawn nghal. Zonunsang, i duh hun hun a i fawh tur ka ni lo a nia, kal bo rawh, ka ti tuar a. Duatte a rawn ti leh a, i Duattei an awm lo ka tih tawh kha, ka tan chuan khani ka lo nghah reng ni che a, i kal bo atang khan i thi tawh, ka ti a. A hmelah chuan natna ka hmu thei. Inchhungah lutin kawngka chu ka kal a. kawng ka ngheng chuan ka thu thla dat. Ka mittui chu ka hru tawk a, engtiang pawhin a haw mah ila, ka duhna leh ka hmangaihna hi an danglam ve thei si lo a ni. Hmeichhia chuan in hria ang tiraw? Mi kan hmangaih tawh chu kan hmangaih bawr a, kan duh em em a nih kha. Min duh lo tih hre reng mah ila kan beidawng duh ngai lo. Kan duh em avangin zah pawh dawn lovin kan lantir mai thin a ni. Kan hmangaih tawh miau avangin an thil tihsual pawhin kan ngaidam reng a. Mahse tinge he kan hmangaihna leh kan dawh theihna hi tihchhiat fo an tum thin le? Ka engmah tih a tui tawh lo. Nunhlui bawk an rawn let leh a. Duatte. I see khi i hmuh em? Anni chu an awm dan ngai ringin an awm thin a, an inthlak danglam ve ngai lo. Chutiang bawkin ka hmangaihna che hi a danglam ngai lo vang a, ka chelh reng ang che, a ti thin a nih kha. Mahse kha thu tiamtu ngei khan min kalsan asin. Ni e, I see te chu a ngai rengin an awm a, mahse mihring erawh chu a ngai rengin kan awm thei lo zung a nih hi. In hmangaih em em pawh ni ila a tawpah natna chiah kan hlawh chhuak thin si a. Ka chhungkaw neih chhunte thlalak chu ka thlir a, Pi, Pu, min lo thlir ve ngei ang tiraw? In tunu hi, Nu, Pa, nang ni pawhin min thlir ve tho ang tiraw? Ka mal lutuk asin. He inchhungah hian keimah maiin ka awm ania. Midang te chu an chhungkua in hlim takin an infiam a, an nui dar dar a, Kei erawh thu romal tlat ang chiah ka ni sin. Ka ngai lutuk che u. Tinge keimah cham a min hnutchhiah? Pathian hnenah khan maw eng nge a chhan min lo zawh sak ula? Ka bula rawn kal turin in hrilh thei mai lo em ni? Ka ngai lutuk che u. Ka mittui chu ka hru a. Tuarchhial takin awm rawh, i tan chuan tum an awm lo, tiin ka infuih mawlh mawlh a. Zingah thoin ka insiam a, pawnfen tight chu fengin a rem tur coat leh kamis ka ha a, high heels hi ka uar lo, ka bun thiam lutuk lo nen. A flat ka bun a, ka chhuak nghal a, hotel ka thlen chuan ka ding vang vang a, ka van peih lo tak. Hotel nem ka en chuan eng emaw ka hre chhuak zawk mai. My star a lo inziak a, a hma khan ka lo hmu miah lo. Zonunsanga hian a la hre reng em ni? Ka arsi ti a, min koh chang khan ka lawm tak zet thin a nih kha. Ka hlu bik riau in ka hre thin. Ka lut chu hnathawk pakhat in min lo ko vat a. Inchung lamah chuan kan chho nghal a, room a hawng a, tah hian i thawk ang aw? Tiin min chhuahsan nghal nal nal. Ka hawi kual a, a zau tak zet. Ka hnung lama pen thawm ka hriat chuan ka hawi let vat a. Zonunsanga chu sut nen a lo ding zur a, I hei i hnathawhna tur min ti a, ka ti bah nak. A ngawi ngul a, muang changin min pan a. A nih loh chuan ka chhuak leh mai ang ti a kalsawn ka tum chu min pawt in a awm ah ka bei nghal chawt. A rawn kun a ka nghawng ah chuan hmai a phum a, Nuatte, vawikhat tal ka thusawi hi ngaithla la a rawn ti sup. Ai, tun ah rih chuan engmah ka ngaithla peih lo, ka rum tur min hrilh la ka kal ang ka ti a. Awle a tha e. Tunah chuan ila inpeih lo a ni mahna, khawiah mah ka la ngai lo. Hetah ka bula i awm ang, a ti nghet chur a. Ka hnial duh tawh bik lo. Dawhkan min kawh hmuh lam chu ka pan a, Kha heng hi lo kawh pi vek rawh, a rawn ti a. Ka lo la ve mai a, kan inbe zui tawh lo a ni. A phone a rawn ri a. ngaihsak loh tum viau mah ila ka ngaihsak lo thei lo. Lehlam atang chuan, Bawi, zan inkhah chu kan rawn ei dawn kha aw. Hmeichhe aw ngei chuan a rawn ti a. Zawnunsaanga chuan min melh zawk. Ngaihsak loh ang chuan ka awm tlat. A bialnu ni ngei ang. Aw le, ka lo suam ang che, tiin a dah zui a. Min melh reng. Kei erawh ka na a, ka en duh lo lui tlat. A thu alawm, Ni e, kei chu a tan ka pawimawh ve tawh lo a ni. Zonunsanga point of view, ka hma a hmeichhia min ngaihsak duh miah lo tu chu ka en reng a, a hna thawk mawlh mawlh a, ka thaw hawk. kei hian kalsan kha ka duh bik lo a ni. Mahse kan pahnih hma hun tur ka ngaihtuah avanga kal ka ni. A pi leh pu thih thu pawh kha ka hria a, mahse ka haw chuan ka pa hian kan pahnih chungah enge a tih dawn ka hre lo. Ka chhungte hian kan inkawp an rem ti lova, mahse tunah chuan puitling ka ni tawh a. An thu zawm diak diak ka tum tawh lo. Nichinah min rawn be tu pawh kha ka nupui tura an ti a ni a, ka haw viau a ni. Mahse tih lan erawh ka tum lo thung. Kei chuan Duati hi neih let leh ngei ka tum. Ka thaw hak a, a luhlul ngar ngar lutuk hi engtin nge ka tih dawn pawh ka hre lo. Bana hun chuan muang changin a tho va, ka pan vat. A hnungah zel ka zui a, taxi a hmu lo phar buai vel chu ka en reng. A bulah kal hnaiin, Ka thlah ang che, ka ti a. Min hnial leh nghal zat. Taxi rawn tlan mek chu pharin a lut nghal a. Bialnu hruai tur i neih kha, kal tawh rawh, tih pahin kawngka chu a khar a. An tlan liam chu ka thlir reng. A thik chiang mai. Ka nui huk a, Ani hian min la hmangaih tih hi ka chiang a ni. Ka ta a nih leh ngei theih nan ka bei ang. Christy te hrai tur chuan ka chhuak a, phone in ka thlen thu ka hrilh a, an rawn chhuah nghal thu a sawi a, a hnu lawkah an rawn lang nghal. Phaiah lehkha kan zir dun a, khawi hmunah pawh min zui kual reng a, a pa chuan min bia a, ka chhang ve mai bawk a. Kan tlan chhuak a, ka tawng tawh lo. Duati ringawt ka rilru a awm a ni. Amah chauhin a awm si a, tawhsual a tawh ka hlau tak zet a ni. Zan tin ka veng ziah a, tunah chuan ka thei rih lo a nih hmel. In kan thleng a, ka nu leh pa chuan min lo hmuak a. Kristi chu a rak chul a, Kei erawh inchhungah ka lut nghal. Chaw ei laite chuan an ṭawng char char a, ka pa chuan, Engtikah maw Bawia leh Kristite chu an innei ang? a rawn ti a. Ka lungawi lo viau. Ka nei dawn lo. Tinge in hmanhmawh em em a, in duh ang ngeiin phaiah awmin ka hotel ka enkawl tawh a, in lung a awi tawk tawh lovem ni? Kei chuan hmeichhe hmangaih ka nei ka tih tawh kha. Ka ti a, ka pa hmel chu a rum viau mai. Kha hmeichhia fahrah mai mai kha enga tan nge ila ti a? A ni ang neih nei lo kha ka fapa nupui atan ka duh lo reng reng, a rawn ti a. Ka sa nghal phat. Duati hi fahrah ti hauh suh aw. Nangmah vanga nu leh pa nei lo a ni tih hi ka hre ve thauh a nia, ka tih chuan ka nu chuan min lo dang vat. Ka pa hmel chu a sen tawn tawn a. Duati pa te accident chhan kha ka pa car nen an insut vang tih ka hria. Chaw chu ei kham in ka car chahbi la chhuak in Duati in lam ka pan vat. Engchin nge ka lakah a lungawi loh reng dawn ni? Ka ngai tak zet a, mahse a nih erawh in min hla ta tum tlat si. Bar ah ka lut a, zu chu bur khat ka tlak pawp a, Duati in lam ka pan nghal. Kawngka chu ka chum a, a hnu lawkah a rawn hawng a. Ka nuih sak, ka kuah nghal rawk rawk a. Duatte, lo kir tawh la, maw a rei ti ve lo a mi? Ka aa zo mai dawn a nia, tiin ka phun nghal mawlh mawlh a. Ka kianga hlim taka a nuih thin lai te chu ka ngaihtuah a, tunah pawh hian nui leh se ka ti takzet. Min ngaihdam theih nan chuan eng pawh ka ti mai ang. Zonunsang, engvangin nge zu rui chunga i lo kal a? a rawn ti a. Kei lah ka dingil hlei thei tawh si lo. Ka delh bet reng bawk nen. Ka ngai che, ka ti sup a. Min dawm ve tang tang bawk. Khawi maw, awmsawn teh i rit si. A tih chuan ka lu ka thing nghut a, ka kuah leh sauh sauh. Tu maiin an tihna thih ka phal ngai lo vang. Duate, Maw, min ngaidam la, vawikhat chiah chance min pe theih lovem ni? ka ti leh a. A thaw hak. Awm tha phawt la, naktuk zingah kan sawi tha leh dawn nia, a rawn tih chuan ka ding ngil deuh va, khum lam min panpui nghal. Kalsawna tum chu vuan betin ka bulah ka pawt mu a, A rak that a, ka kuah bet vang vang a, he rim te hi ka ngai tak zet a ni. Ka hmuh loh chhungin a lo puitling tawh hle bawk. A nghawngah a hmai phum chung chuan ka mit ka chhing nghal a, kum tam tak hnuah hahdam taka ka mut leh vawikhatna a ni ngei ang. Lalfakzuali point of view zingah ka harh a. Zonunsanga chuan min lo la kherh bet reng, a ban sei leh hrualpui chuan min la pawm bet tlat bawk. Ka thawkte lam lam a ti harsa. A kut chu ka dahsawn a, a hmel chu ka thlir vang vang a, a lang upa ve tawh tak zet. Vawikhat chance pek leh chu a phuin ka hria. Mahse min kalsanna chhan erawh hriat ngei ka duh thung. Zawi muangin ka tho va, rawng ka bawl nghal malh malh a. Natalie Taylor, Surrender chu ka play a, ka sakpui rat rat a, ka lung a ti leng rum rum mai. Hla chang tin hi nalh ka ti. Ka zai malh malh lai chuan ka kawngah a rawn kuah leh hlun a. Engtikah nge lo harh ni? Ka zep lo, min khawih hian ka danglam nghal zung zung zel mai. Khawi maw zo nun, awmsawn teh, ka tih chuan ka nghawng chhanah a rawn nui hawk a. Duatte, tunah khan engtin nge min koh kha? A hma ang khan min ko leh tawh, min ngaidam tawh tih na mi? a rawn ti a. Ngaihdam che chu ka duh lawm, mahse engvangin nge engmah sawi loin i kal bava? ka ti sap a. Ka chhip ah chuan a rawn fawp vang vang a, kha thil khah ka duh bik lo a sin Duati e, mahse ka kal loh chuan kan pahnih atan a tha dawn lo a ni, a bik in nangma tan chuvang a kal ka ni, mahse tunah chuan i kiang ah ka awm tlat tawh ang a rawn ti dam dap a, mahse engvang in nge kan pahnih tan a that loh ka hre thiam lo, engmaw kan pahnih tan tha lo chu ka tih zawm a, a thaw hawk a. Engkim min hrilh a, a nu leh pa in min pawm lo tih thu nen ka na tak zet a ni. Fahrah ka lo ni kher kher chu ka inchhir a, mahse ka thu ni si lo. Tunah an phal phah dawn a maw ni? Ni e, in tan chuan kei fahrah mai hi engmah ka ni lo reng a ni. I nu leh pa te pawh chu ka dem lo. Nang nih ang mi hausa tan kei ang fe hrah mai chuan ka ti hming chhe zawk ang che u, tiin ka hawi sawn san daih a, ka mittui a tlak mai ka hlauh vang a ni, ka biangah a rawn vuan a, a lam hawi zawngin min kuai her a, kan inmelh tawn ran a, Duatte, tunah chuan ka kalsan tawh lo vang che tih ka tiam a che, i tan ka lo let a, kei hian nang lo chu neih ka tum lo a ni, Ka hmangaih che a, chu chu hre reng rawh. Chuvang chuan min ring tawp mai rawh. Engkim ka chungah dah la, ka siam tha vat ang. Min ring la, i natna kha min tihdamsak rawh. Englai pawhin i kiangah ka awm reng anga ka thlah lovang che. Khang kum chhung zawng pawh khan biak che ka duh a, i hmelhmuh ka chak em em reng a. Mahse kan pahnih tan tiin ka infawi a, ka insawm hram hram thin. Ka chakna i ni a, ka venhim theih nan chiaha khang thil ka ti ka ni, tiin min hrilh dap dap a. Aw le, bung khatna chu duhtawk leh phawt mai ang aw a, bung hnihna ah kan inhmu leh theuh dawn nia, mutui mangtha vek u le.